Ha khensa ku va mi pfule chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel leyi yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana and la ku vulavula hi leswi vanhu va Rivonia or vanhu vo khendla. Why va rhandza too much show off mi ta swi vona lomu ku fambeni tindhawini to hambanahambana vanhu lava va rhandza ngopfu ku voniwa ku ze va rhandza ngopfu ku voniwa swilo leswiya swo va byela ku phela loko i fika a vanhwini i fanele i tikomba ku na ku tirhela ku na lava van'wani i ta kota ku va joyinisa i va recruit-a va ta va ta joyina or va ta la na vona va ta va ta khendla. Loko mo languta vanhu va khale vanhu va khale a va khendla vanhu va khale a va ya eku khendleni a ni masiku lama hi swi vita rivonia red room red house a va ya loko va ya tindhawu letiya vona loko va fika le va fika va va nyika sweswi va va nyikaka swona va khendla a make sure ku loko a vuya i fika a xava baki kumbe a xava teretere kumbe a xava tiraka kumbe a aka vhengele vhengele leri a ri kota ku n'wi nghenisela mali. mara swilo leswiya swa swi tiva ku okay ti-customer ti ta ta too much because i na vhengele ivi ri n'wi hundzela mali a va na teretere teretere ri ta n'wi ri ri ta n'wi rhumela hi nkarhi wa xirimo vanhu va ta ta va tele va ta kombela ku rimeriwa a rima ivi na baki mi kuma ku siku na siku yi ta hamba yi rhwalela vanhu tinhundzu hala ma swi tiva ku khale tixopo a ti ri kule mi kuma ku munhu a tshama ku a tshama a a le ndzeni ka bungini va ya va ya xava swakudya ku exitandini van'wani mi kuma va kha va suka ka malamulele va ya xava minceka ku exitandini van'wani mi kuma va kha va suka vo vo vo vo vo siyandhani futhi siyandhani yi kusuhani van'wani va kha va suka ka hlaniki kumbe va ya kwihi va ya giyani kumbe va ta xitandani van'wani va kha va suka a blankwater va ta xitandani kumbe va ya va ya giyani u ma kuma ku munhu luya va n'wi nyika malamba va xavela swa ku mugayo timpahla yini yini. Se lava masiku lama show off va yi rhandza ngopfu. Loko mo languta vanhu lavawani, mi ta swi vona na n'wina. Mi ta swi vona ni byele ku vanhu lava xilo lexi xa ku byela ku ku ti ti kombisa ku na na na ku tirhela. Mi kuma munhu wa kona ku xaviwa ti-brupha, tiyindlu ta kona mi nga n'wina ma yi vona ku yaleyo hi yona. ivi ku ku ku ku ku xaviwa na timpahla leti ta ta ta to durha letiya. Loko ku fika a a a tindhawini leti to hungasela, mabyalwa ku xaviwa last number. Loko ku ri ndhawu yeleyo yi khome byalwa byo karhi u kuma ku byalwa lebyi byi durhaka ku tlula mabyalwa yan'wana, ku xaviwa byona. A va ti endli vanhu lavaya mi ni twisaka a va ti endli. Swilo leswiya swa ku byela ku u fanele u ti kombisa ku ni kona. Loko u nga ti kombisi ku ni kona ni ta teka, loko u nga ti kombisi ku ni kona ni fambisa wena. Se i endla yini? I make sure ku wa ti protect-a na xona a kha a xi protect-a esayitini a kha a xi tirhela. Because loko a kha a endla sweswo i va a kha a recruit-a vanhu vo hambanahambana. That's why mi vonaka yin'wana video loko ni vona na vavasati too much masiku lawa, va nghene ngopfu ka ndhawu liya. Vavasati va masiku lama na vona va swi lava ngopfu. va lava ku endla va lava ku joyina le ka nhlangano luwa ku na vona va ta ka va ta kota ku komba vanghana ivi munhu a ku ma n'wi vona manimani i ye a ya dyondzela dokodela kumbe i engineer or i yini ni nge tluriwi mina hi munhu luya a wu ta va komba ku doctor byi na mali vu engineer a byi na mali or ntirho lowu tirhaka a wu na mali mina ni na mali ku tlula yena eyi i na mali ku tlula yena because mali liya a a a a wu yi tirhelanga a wu yi julelekanga. because u kuma ku hi vhiki xilo lexiya xi ku endlela vo ma three hundred thousand four hundred thousand hi vhiki ntsena ende loko u fika evanhwini i fanele i make sure ku i komba show off van'wani va vona loko mo languta va fika vanhwini va fika va phaketela vanhu mali va nyiketela vanhu timali va ku ha khoma la teka la munhu a teka vo ma a ku nyika one thousand a ku ta xava cold drink. loko i nga i nga i nga n'wi khodelela ku ku nyika two thousand a ku a ta kuma thwelufu nyana kwalano two thousand yeleyo because of what xi ku byela ku a wu tshami na mali liya i fane i endle i ti kombisa loko u ri vanhwini kumbe la na ku tirhela right true u fane i ti kombisa ku okay loko ku fike wena un'wana na un'wana wa swi vona wa ku fike hi nga karhi hi fika hi xavela mabyalwa mo durha yi endlela swilo swo durha durha ivi hi dya na swakudya hinkwaswo. yi xava hi mali liya because yena a nga lose nchumu a swi fani na mina na wena hi nga ta fika okay i fika i fika i fika loko ku ri na ntlangu va ku a malume a mi hi xavela coldrink ivi u humesa hundred rand va xava ti-coldrink i heleriwe se luya a nga heleriwi because leswi a swi n'wi byela ku komba ti kombisa ku wena i kona va rhandza ngopfu ti-show off vanhu lavaya xo va byela ku i fanele ni komba ende i fanele i recruit. loko u ta laya ni fika ni ku endlela ni fanele ni make sure ku na wena ni tisa tin'wani ti customer ku tala loko mo languta group leyi group a ni xi yona yi famba hi xi yona a yi mikisani na vanhu loko u ze u kuma ku group leyi yi vo ma twenty i vi fiki tshama hansi va languta u ta swi tiva ku vutomi lebyi va byi hanyaka i vutomi bya xiyimo xa le henhla mara a hi vutomi bya straight i vutomi bya yini i rifumo ra ngati i rifumo ro xava i rifumo ro heta maxaka. lomu ku fambeni siku na siku ha va vona na lomu tindhawini to hambanahambana vanhu lava va rhandza too much show off ende a va lavi ku byeriwa loko u n'wi byela swo karhi kumbe u n'wi byela timhaka ta yena mi ta holova but a nga ku lavela na vanhu va ku dlaya because u n'wi susa xinkwa a a non'wini or u n'wi susa swakudya tafuleni a nga ku lavela na vanhu va ku dlaya ku okay munhu wo ni boxa boxa swihundla swa mina. na vavasati va kona va fana byi rhandza too much to show off la mo langutela ka social media mi cheka ka social media vanhu lava va va vo ya Rivonia or vo khendla or vo tsaka mi va languta ka social media they make sure ku va tshama kha va post xin'wana na xin'wana ka social media ku mi swi vona ku okay yena i na mali. mara vanhu lava nga dyondza va nga na ti-masters va nga na degree a va post swilo leswiya munhu u ti tirhela ntirho wa yena a miyerile a ti xavela ximovha a aka yindlu ya level three mara mi nge n'wi voni a post-a ka ka ka social media ku vona ni ake yindlu ya so vona ni xave movha ya so ku vona na bank ku nghene mali ya so mara lava va le rivonia lavo khendla va maker sure ku xin'wana na xin'wana hambi o xava movha ya one million ya post-iwa. i le ku dyeni kwihi ku wa phosa xin'wana na xin'wana wa phosa ku mi komba ku ku mina Rivonia ya ni tirhela tanani mi ta ni joyina ivi mi n'wi joyina a mi recruit ivi na n'wina se mi ya heta maxaka mi va valala la mindyangwini ya ya ya n'wina mi va valala ka maxaka na khensa ku va mi langute chanele dankie.